ویلکم بیک سنگت نیو ادر ویلاگ آج دا ماشاء اللہ خوبصورت جہاں ویلاگ کر گی دے شروع تے لیکن تھی تھوڑا لیٹ گئے لیکن چلو کوئی گال نہیں وہاں کے لیٹ ہی صحیح درست آئے آج دا ماشاء اللہ پیارا جہاں ویلیج لائف دی پیاری جہاں آواز تھوڑا اپنا میرا سلیم کھوکھے اللہ سنگت

تے باقی ساریاں کوں لو یو ٹو تھی گئے سارے سرائیکی بھرا جتنے وی ساکوں ڈیدھے پین دل دیاں گہرائیاں نال خوش آمدید اپنے پاک ویلیج لائیو چینر دے ماشاءاللہ ٹائم تھیندا پئے ہک دا اساں ویلاگ کر گھیدا ہے سٹارٹ بٹ اج تھوڑا لیٹ تھی گئے چلو کوئی گال نی لیٹ اچ وی کوئی بہتری ہوندی ہے تے باقی تساں ہن ساکوں کریسو جلدی جلدی سسکرائب اپنا پیارا چینر پاک ویلیج لائیو دی آواز ایکوں مریسو جلدی جلدی سسکرائب سسکرائب کرن دو بعد بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کر گھنسو کیوں پریس کر گھنسو کیونکہ ہر آوݨ آلی نوٹیفکیشن تہاکوں ملسی رہندی پیاری جے ویلیج لائف دی آواز تے تساں ساکوں ݙیدھے پئے وے فیس بک پیج دے تے سلیم کھوکھے آلے کوں اتھاں وی تساں کوں فالو کریسوں تو کیونکہ تہاکوں اتھاں وی ہر آوݨ آلا ولاگ تہاکوں ہر خوبصورت جے کلچر تے ساݙے سرائیکی وسیب آلیاں کوں اتھاں وی اساں ملے کرسوں فیس بک پیج تے اوکے ہو گیا سنگت تے باقی تہاکوں آئی مس یو تھی گیا جتھاں سارے دیس پردیس آلے سجݨ ٻیلی جیڑھے جیڑھے ساکوں ݙیہدے پئن اپݨی پاک ولیج لائف دی آواز کوں تے سلیم کھوکھے آلے کوں انہاں ساریاں کوں لو یو ٹو تھی ڳیا اور محبتاں بھرا ساݙا سلام تھی ڳیا اوکے ہو ڳیا سنگت تے باقی گھر کھڑیں سنگت پیٹ بوجھا کیتا ہے ہݨ اساں کم کرݨا ہے دوجھا اپݨا ولاگ بݨاوݨے ولاگ بݨا کے اپݨی سنگت کوں ݙکھاوݨا ہے ساری سنگت سارے ولاگ توں انجوائے کریسی محبتاں ݙیسی اپݨیاں پیاریاں جیہاں ہوندے تاں ساݙے سرائیکی نظارے ہن تے باقی سپورٹ کرنا محبت کرنا تہاڈا فرض ہے ساڈے نال اوکے سنگت کیونکہ تہاڈا بھرا سپیشل پرسن ہے ولاگ دے دھوڑاں پٹی آندے تے ایکوں کامیاب کرنا ہے تساں تساں کامیاب کریسو انشاءاللہ اذان وی آندی پئی ہے تے باقی تساں وی لش پش کر کے ریڈی تھی کے گڈو تھیلے چا کے پہنچو ساڈے ولاگ دے ایکوں جلد جلد مریسو سبسکرائب فیس بک پیج کوں ڈیدے پے ودو کریسو فالو کیونکہ تہاکوں ہر آون والا نوٹیفیکیشن دا ولاگ ساڈا ملسی رہندا پیارا جیاں۔ اپنے نظارے پیارے پیارے ویلیج لائف دی آواز تے پیاری پیاری اک روم وچ کھڑے سے روم توں ولاگ سٹارٹ کیتے چل جدی خوبصورت جی لوکیشن توں تے تساں ہی میں محبتاں بھرم رہے سو کمنٹ پیارا جے رائے دے سو اپنی رائے دے وچ دسے سو سکو تو کو ساڈے ولاگ سارے سرا کی کیسے لگ دے ایڈو ماشاءاللہ سارا چلدا پے شہزادہ ہا تیری خیر ہوے کیا بات ہے اے بھی محبتن سنگت اپنیاں ایندو تے پتہ نہیں کیا چلدا پے دھیان نال دیکھو کیا چلدا پے

محبتاں بلکل گھٹ ڈیندے پئے وے پچھلے ولاگاں کوں سپورٹ کرو پچھاں ونجو ہک ہک ہک ہک دفعہ وی ولاگ سارا واچ کر ڈیوں چھک ڈو محبتاں پٹیاں آلیاں لو یو ٹو تھی گیا چلو باہر چل کے تہاکوں نظارے ڈکھینے اپنے پیارے پیارے سنگت اوکے اس جگہ تے سنگت مچا پئے وے کھڈا اے والی جگہ تے اتھے کون کون اپ ڈا بارہ مستری لا کے نہ ایکو سیٹ کروینے جیڑے پانی کھڑ ویندے نے پانی دا پرابلم بن دے ریدے پئے وے تے باقی اے ماحول بنڑ ویسی صاف ستھرا سیٹ تھی ویسی اے اپنڑی گلی دا ویدر ایڈو سارے ہمسایاں دی گڑیا باہر آئی کھڑی اے چلو بٹ کوئی گال نی اللہ چنگی کریسی تساں ایویں نال محبتاں کریندے رہسو ایکوں اپاں ڈاہ بارہ مستری لا کے سیٹ کروینے اے ٹوئے کوں ٹھیک نی ماحول بنڑ ویسی تھاں اے پانی شانی کھڑنا بند تھی ویسی اوکے تے باقی چلو باہر چل کے تاکوں ڈکھیسوں

گولیاں کھیڈ دا بیٹھے برل فل ماحول جمائی بیٹھے سارا سرائیکی کلچر دا ماحول ہے تے پاک ویلیج لائف دی آواز ہے اس سائیڈ تو مٹھا مٹھا سورج ڈینا کھڑا ہے دھوپ تے بڑی پیاری لگدی پئی ہے دھوپ تے باقی ایویں امید کیتی کرو چھتاں دے بہ کے دھوپ سیکی کرو تو کو پیاری پیاری پسند آئی کرسی ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول چھوٹے چھوٹے بال کھیڈ دے کھڑے گولیاں

بٹ بڑی عجیب بٹ گال ہے سنگت جتنی محنت اللہ دے بندے تساں لوگوں دیاں ویڈیو چا کے انہاں کو ایڈٹ کر کر کر کر کے اوکو بنا بنا کے اوکو ماحول ڈے ڈے کے تے تساں وائن سٹیں دے وے تے ویوز تساں فری تے گھن دے وے اے خدا دے بندے اللہ تو کو نیک کرے تساں اپنی محنت آپ کرو اپنی سٹرگل آپ کرو تساں رجا بٹ دیاں ویڈیو چا وہ فیمس ہے یار سٹار ہے اوکو اپاں بنا چھوڑے بن گئے اللہ دے حکم نہ لوہن اوتے بلندیاں دے ویسی پیا تے باقی میڈی جان ریکویسٹ تہاڈے اگو اے ہوندی ہے جیڑی تساں رجب بٹ دی جا کہیں بھرا دی وی کہیں سٹار دی وی ویڈیو چا کے ایڈٹ کریندے وے کو ماحول ڈیندے وے آندے ڈیندے وے آندے او فیک تہاڈا ماحول تہاڈا تاں نی نا او تاں انہاں کو ویوز ملدن تہاکو نی ملدے او ویوز ملے ہک ملے اپنے دم دے اور اپنے کونٹینٹ دے۔ تے میں آدھاں کہ ماحول نہ ونجے سرائیکی بھرا لے دا ہیں اے نظارہ چیک کرو ایویں دے نظارے شو کرو سامنے بزرگ ہوری گھا وڈھیندے بیٹھے نے تے اللہ پارو خیر گھا پٹا کٹ کے تے اپنا لے ویسن گاؤں اپنے شہر گھر دے وچ پیسن ڈنگراں کو کھویسن پلیسن ڈنگر دیسن جاسن ایویں نا بالکل ایویں تے ریکویسٹ تہاڈے کو اے ہوندی ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو بلندیاں دے ہر مسلمان کو

اے ولاگ پاک ویلیج لائیو دا عروج تے ہوسی اور انشاء اللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تے ضرور عروج تے اے ولاگ آسی تے باقی تساں ایویں نال محبتاں کیتی رکھیں کرو سپورٹ کیتی رکھو ایندے ورگے یار دوست ساکو سپورٹ کرن تے اساں مار نہیں کھاندے تے باقی تو کو ریکویسٹ بار بار اوہ ہی ہوسی کہ تساں شہزاد بھائی ویلا منڈا کو دیکھ لو سارے فیمس سٹار ہیں نو سرائیکی کلچر دے وہ کدی کسے دی کاپی نہیں کیتی کدی کسے دی کٹ نہیں کیتی بالکل بھی تے ایویں تساں ہن رجب بٹ دی شادی تھیندی پئی تساں اوندی ویڈیو چاتی آندے وے ایڈٹ کیتی آندے وے ٹک ٹاک فیس بک پیج سب بھری کھڑے وے او اللہ دے بندے اپنی محنت آپ کرو چھوٹی جئی آواز اٹھاؤ اور اپنا کنٹینٹ گھنو ڈو ویوز ہک ویوز وی دم جان دار ہوسن دم دار ہوسن فیک ویوزاں دا مزہ نہیں آندا باقی میڈی گال محسوس نہ کرے میں اکثر ٹک ٹاک دے میں سر کریدا بیٹھا ہوں یوٹیوب دے فیس بک وغیرہ وغیرہ دے اور رجا بٹ او میرا پیارا تساں اوندی سپورٹ کرن تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آپ اٹھاؤ آپ ویرل کرو تے باقی کوئی ساڈے کولوں غلطی کوتاہی تھی گئے ہوے تاں اساں معذرت کریسوں باقی سارا سنگا سارا پروموٹنگ ایہو ہے سرائیکی کلچر سرائیکی نظارے تے اپنے پیارے پیارے ایڈو بھرا سارا بلوچ بھرا کھڑا ہے ہونڈا گیدی ودے اے اپنے سٹار ہن تے پرو چھاں زیادہ دے اسے گلوں دا چہرہ کلیئر نہیں آندا پیا باقی لو یو ٹو تھی گیا اج دے ولاگ دے بارے کمنٹ کر کے پیارا جے دسائے تو کو کیسا لگے اساں ضرور اج دا تھمبیل وی آئی پی ایڈٹ کرے سو رجا بڑ دے نام دو دیکھ سو کہ ساری سنگا سا سا کو کیا کیا کیا دینے تے کیا محال نہیں دینے باقی رجا بڑ لو یو ٹو تھی گیا او سٹار اپنی جگہ ہے اساں اپنی جگہ سٹار ہیں اوکے ہو گیا سنگت تے باقی پروموٹنگ دا ارادہ ساڈا اوہ ہے اپنی آواز بلند کرو سرائیکی کلچر ماحول ڈکھاؤ اپنا آواز اٹھاؤ اور بلند فیصلے کرو اوکے تے لو یو ٹو تھی گیا غلطی کو تائی دی معذرت گھنسو آج دے ولاگ نال بھی اساں اجازت گھنسو بڑا ولاگ اساں اس گالو نہیں بنائیں دے تساں آدھے ویڈیو بڑی تھی گئی ہے بولن دا یار تنگ تھی میں نے دے دے سکپ کر ویندے وے

کنٹینٹ ایویں دا دھیان کراؤ اپنا اپنا ماحول دکھاؤ تے باقی آواز اٹھاؤ ویرل ولاگ کرو ولاگ کوئی بھی ہوئے اپنا ہوئے جاندار ہوئے دمدار ہوئے انشاءاللہ اپنے آپ دکھائیں کو گھاٹ نہ سمجھو میری دائی ہے توڑے سارے آئیں دے کو ریکویسٹ ہے بھراما دے کو تے باقی سارے کو لابی اٹھو تھی گیا تے باقی کوئی غلطی کو تائی ہوئے دا سام دلو مادرت کرے سو کہیں کو ساری آواز بھیڑی لگی ہوئے جب بری لگی ہوئے بلا بھی ایسا مادرت کرے سو باقی سارے سٹار لابی اٹھو ہیں کیونکہ اساں بالکل بال ہے علی انہاں دے اوکے سنگت دے سو اجازت آج دے ولاگ نال تے خوبصورت جائی آواز نال اللہ حافظ